Importante ta e konsenshi pa bo envolví hende den e desishonnan komo lider. Esei ta importante, paso tin bia nos ta kere ku komo lider, no, ta mi ta disidí, ta mi ta manda, ta mi, no, bo ta manda, bo ta disidí, pero bo ta afectá pa bon of pa malu bienestar di e ser humano anto ta p'e bota tra. Tula tabata, ta i semper lo keda un lider. Un lider ku un vishon, ku a dal un paso den direkshon di kambio i a asumí e responsabilidat pa hasi esaki. Tula su liderazgo no tabata wòrdu definí solamente pa gloria i elogio, e tabata wòrdu definí pa sakrifisio i responsabilidat. Esaki ta tula den nos tur podcast, Liderazgo. Pa ta liber sem a lucha pa libertad pa ta liber. Bon bini na un episodio nobo di Tula den nos tur podcast, un inisiativa di Comité di Conmemorashon pa Salo di Sclavitud y Caya Caya. E podcast aki tambe ta basá riba e mural pintá pa Garrick Marchena cu yama Tula den cada un di nos. Mi nomber ta Angelma di The Unbrand Podcast y awe mi tin honor di por ta sintá cu Señora Maria Liberia Peters. Señora welkom. Danki Angel. Danki pa señor su presencia. Un placer. E topico di awe ta liderazgo. Con señor ta defini e palabra liderazgo? Ya, liderazgo laga mi cuminsa cu bisa. Hende, e ser humano hende e ta un ser social. Anto un ser social na un dado momento ta hopi importante cu. Tin persona ku tin ta bisa talentu di liderazgo ku bo por inspirá hende, bo por yuda e hende deskubrí su mes talentunan, bo por empoderá e personanan, bo por uni i guia pa na un sierto momento logra un sierto meta. di un sierto vision. Dus liderazgo ta nifiká ku bo ta bo ta lider si bo tin hende ku ta sigui bo, no solamente siegamente, pero hende ku bo ta yu bo ta yuda empoderá, bo ta yuda lanta nan emoshon pa nan sinti ku ya mi ta pertenesé na e grupo akí i ta p'esei mi tambe ta kana e kaminda pa mi logra tal vision of tal meta. Y nos coge esey den e contexto di Tula tambe, Tula tambe ta un hende cu vision, Tula tambe ta un hende cu mester coge curashi pa porta e lider y tambe cu a uni un grupo di hende ey pa sigui pa bay riba e meta cu nan tabata tin. Con esey ta refleha bek den señora su carrera den señora su bida personal. Sí, atrobe mi ta bisa e hende Mi ta konvensí ku e hende ta un hende, ta un ser sosial. Anto nos tur ta koresponsabel pa otro. Kema, si ami tin sierto konosementu, mi mester traspas'é pa abo. Anto abo, bo, lokual ku e hende ku mi ta atendé kuné tambe tin sierto kalidatnan, tambe tin sierto deseonan, tambe tin sierto drive, anto Liderazgo mester wak kon e dos forsanan ei por uni pa huntu nos bai dilanti. Pasobra liderazgo no ta nifiká ku ami ta lider, ami ta na kabes i bosnan tin ku sigui siegamente. No. Anto den mi trabou, laga mi bisa, mi trabou di enseñansa, di a kuminsá. traha, a cuminsa traha den enseñansa, anto m'a ripara cu mayornan no tabata, hopi mayor no tabata consciente con anda cu mucha di sero pa cuatro aña, sero pa cinco aña, anto e ora ei e cosa ei m'a pensa no ta bon. pasobra nos a siña den lès di psikologia i pedagogia ku ta netamente seru pa sinku aña ta forma e base, ta forma e fundeshi pa e sobrá desaroyo di e mucha. Pues na un sierto momento nos a kuminsá organisá Anochi nan di informashon. Mi ta papiando bo riba nan di añanan sesenta. Anochi nan di informashon pa mayornan, splika nan psikologia di mucha chikitu, pasobra mucha ya laga nan por yunga den kura nomas. No, no, mucha tambe mester akumulá sierto eksperensianan den su desaroyo ku ta bai sirbi e mañana ku Dios ke. Anto dje forma ei. Segun mi tabata algun feedback ku mane den e tempu di e mayornan di importansia ku nan bista a habri riba sierto aspektonan di formashon i edukashon di nan yunan. Den mi trabou komo politiko i komo Prome Minister mi tabata, por ehèmpel, organisá reunionnan den ola di una ku tur hefe di servisio, pasobra na un sierto momento bo ta haña ku hende ta bisa, Gobièrnu mester kiko, Gobièrnu mester kiko, anto nan ta wak den direkshon di esun eiso, des esun ku ta na kabes, pero sin tene kuenta ku tin henter un der un organisacion di servicionan y ministerionan tras di e persona. Anto e ki mi ta haci? Mi ta yama tur hefen di servicio, anto mi ta bay bisa nan, mi ta bisa nan kico ta e meta di gobierno, kico ta e cosnan cu nos ke logra, kico ta proyectonan cu tin na caminda. Anto e feedback cu mi haya relaciona cu cierto servicio, mi ta bisa nan ta, Parbon, Tabata gobierno, tabata gobierno, tabata gobierno. Pues ku otro palabra laga nan sinti ku ta huntu nos tin ku hasi lokual ku nos ta programa pa hasi pa haña e komprenshon i e koperashon i e entendimiento pa nos por desaroyá i bai dilanti. Señora Maria a menshoná awor tambe e parte di e mayornan ku no por komprendé òf no por a comprende nan yunan di edad cero pa cuater aña? Na ki manera tambe un mayor, un un cerca di di edad mas grandi tambe tin cu cue e liderazgo ey den e guiamento di nan yunan, di nan nietonan, di nan sobrinonan cu e generacion mas yong? Di ki manera? Mester pa cuminsa realisa. Ku for di ora ku e mucha nase, promé kos ku e ta hasi ta, Eeh! Ta su manera di sinti su mes deswòrdu liberá di e pèrtá ku e tabata aden den matris di su mama. Pues e ta un señal. di bida, e tin un siñal di liberashon, pero e tin un siñal tambe di buska kontakto, pasobra ora e mucha tal e gritu, promé gritu ei, ader bo ta, e tur hende ta dun'e atenshon, etsetera, etsetera. Anto esei ta e promé siñal ku e atenshon tin ku sigui. Anto e tin, anto segun e mucha ta desaroyá bo ta haña ku ta papia kuné, naturalmente ta e mimik ku dje stik etsetera. Des paso a paso, anto dia ainda mi tabata aktivamente den enseñansa, un sierto momento m'awòrdu promovee di klas. pa departamento di enseñansa, sekshon di enseñansa na Skalo e tempu ei. Anto e ora nos tabata organisá pa tur mayor di e diferente skolnan di gobièrnu enkuentronan i nos tabata organisá tambe na televishon. Tur djasabra mi tabata bai televishon ku un grupo di kleuter. Anto Locual cu nos ta haci cu nan den scol mi ta hacié den na television pa tur hende wak cu hey, e mucha por mucho mas tanto cu nos ta kere. Y e cos ey ta hopi importante pasobra bo ta yuda e mucha descubri su potencial, su talento, tur locual ke por y bo ta acentua tambe e locual cu semper mi ta keda. Ma tin Martin riba dje e sosiabilidat, pasobra bo so no por desaroyá, ta huntu bo tin ku bo ta desaroyá, anto huntu bosan tin ku sostené i soportá otro pa huntu yega na e meta. Eksaktamente. I mi kuesa ei tambe den konteksto di un muchachi ku i ban pa e pueblo di Kòrsou. Yes. Kon esei ta pa Soco aki no ta un hende so mas, ta un grupo di hende. Como ta bay tambe cu e grupo di hende ey mi cu diferente personalidad cu ta bini acerca diferente belief system cu portal nan tin pa toch por yega na e meta final ey? Si nos bay pa awor aki no, mi tin cu bisa ma mi carera den enseñansa ta relativamente cortico pasobra for di shetenta i sinku. Aña Internashonal di Hende Muhé ma drenta polítika aktivo stimulá rònt mundu. Nashonnan Uní tabata stimulá hende muhénan pa riba tereno polítiko ta bira mas aktivo. Anto e ora ei komo diputado, despues minister, statenlid etsetera bo ta realisá bo e ta un puesto di honor. pero un puesto di hopi responsabilidat pasobra bo ta, hulandes ta bisa je kunt mensen maken of breken, no ta wèrdad? Dus e ta un puesto di hopi responsabilidat, anto mi tabata tin hopi komunikashon ku e lami bisa e komunidat, loke ku mi ta sinti hopi hopi hopi hopi falta di dje awor e kinan ta. Ku, por ehèmpel, regularmente nos tabata splika na televishon i na radio den e diskurso di diesinku minüt mas o ménos kiko gobièrnu, kiko gobernashon ta enserá, kiko relashon den Reino ta enserá, kiko ta sierto proyektonan ku nos ta preparando. Ya ora ku e proyektonan bira konosí, Tin sigi mas idea di di unda nan a bini. Exactamente. Pues esa es si mi ta haña cu ora bo ta lider, bo tin cu determina bo ta lider di cua grupo, di cua gremio. E por ta micro, pero ora bo ta un politico e ta macro, pasobra e ta henter e comunidad y e ta pafo di e pais. Pasobra partikularmente si bo kue Kòrsou, Kòrsou ta un pais ku tin mia nos ta gaba ku nos tin kuarenta i piku nashonalidat. Anto nos tin un fasilidat di move. Nos ta gusta bia. Nos tin un fasilidat di move. Anto e ora ei na un dado momento ta hopi importante pa bo purba tambe pa e hendenan por kombibí ku otro. No ta semper fasil pasobra nan ta bini ku nan kultura, nan ta bini ku nan kustumbernan, anto bo tin ku sòrg pa Tur ta wòrdu respetá na un manera òf otro. Tur ta wòrdu respetá, anto tene masha furseht'e pa akulturase. Na ki manera? Na un dado momento. Nos ta adaptá con ta nada si bo imitá, adaptá, pero no mester asina así cu bo ta adaptá na e cultura dje otro anto perde consenshi di esun di bo mes. Right? Dus, pero ya, e parti di mas importante ta coneccion y comunicacion. Mi trabou komo polítiko mi no a wete le nunka komo algu ku bai a bota leu for di e komunidat i leu for di e hende. Pasobra tur funshon di mundu ta pasahero. Dus kiko ta e nesesidat n'e momentu ku bo te anto purba pa mas tantu ku ta posibel duna e hende e feeling ku bo tin p'e. I komo un lider e ora ei, un lider ku ta envolví ku e komunidat, bo ta basa serka di loke nan ke, pero na mes momentu tin tambe loke abo mes komo lider ta pensa ta bon pa nan. Yes. Ki ta e sakrifisionan e ora ei ku ta bini komo un lider pa por por manehá tur dos na mes momentu? Ok. Mira, sakrifisio ta un palabra hopi grandi, pero den bida tin bia nos tin ku hasi sakrifisio bèrdat, sakrifisio pa abo mes bai un stap mas aleu, sakrifisio pasobra bo a enfrentá un situashon ku bo no a spera, sakrifisio pasobra bo stap lo determiná bida o morto di e siguiente generashon òf e hendenan bai di bo mes òf bo besiña, bo famia etcètera etcètera. ke menos tur por enfrentá na un sierto momento, bèrdat? Situashonnan ku bo ta bisa, Awor mi tin ku bai pafó di mi mes pa logra e meta, anto e meta ta e bienestar. Tin bia sakrifisio bo no ta plania, sakrifisio bo ta hañá bo bini. Anto, mi por usa un ehèmpel kaminda den. mi karera, ma logra konvensé gran parti dje komunidat aki di un sakrifisio masha grandi pa loke ku ta trata nan entrada. Pasobra dia tabata tin e menasa ku e kompania di mas grandi di Kòrsou ku tabata e refiniria anto ku Kiko tabata e importansia di e refineria? E tabata e fuente di entrada mas grandi di pais, di pais, anto e fuente mas grandi di trabou pa trahadó. Anto ora tabata tin e menasa, bon, tur hende na e sabé di finansien, di belosting, fiskal, etsetera, etsetera, reunion tras di reunion, kiko ta bai ta e konsekuensia pa pais? So e ta un source basta grandi di economia, di turismo, di hendenan cu ta trahando pa nan pan di cada dia tambe. Exactamente, exactamente. E tabata esun di mas grandi, eh. Dus, anto, e ora ei, na un dado momento, hendenan di mundo financiero, fiscal y Banco Central, nos tabata reuni na Banco Central diaden, diafu, a Hala atencion riba si berdad e entrada di pais cay pasobra e compania ta bay y e no ta paga belasting mas pa gobierno tin sende en caha, anto e ora ey e ta afecta nos posicion di devisas. Mira ki esey ta nifica, poniendo cu no ta comprende esta ora aki. Exactamente, divisas ta nifica ki ora ku nos ke biaha nos ta bai barku nos ta bai miami nos ta bai hulanda nos mester e euro nos mester e dollar tempo e bolivar awor bo ta bai banko bai kumpra awor tur banko tin un otro banko den eksterior. ku ta garantisá e kambio. Pues laga mi bisa, ora mi bai banko na Kòrsou, anto mi kumpra dòler, tin un banko efo ku ta garantisá ku e dòlernan ei ta bon kubrí. Si no tin, esei nan ta yama correspondent banks. Pues si kada banko aki na Kòrsou no tin un banko ku ta bèk e òf efo, nos no por kambia esei. Nos no por haya sèn estrahero. Anto tambe e tempu ei Banko Sentral a determiná ku nos reserva di divisas, divisas dus ta e kambio, posibilidat di kambio, e reserva di divisas mester ta por lo ménos pa pa kubri tres luna di importashon. Awor si hendenan ta perde trabou no tin entrada gobierno no ta den belasting anto wap tur cos ta bay plat anto e tempo ey banco central financian belastingnan a yega na un posibel solucion na un solucion cu mester baha e gastamentu spending power e gastamentu den pais kiko esey ta nifica hendenan mester por cumpra menos pasobra tur cos ta bini afo right kico bo mester e divisas pa bo cumpra cos dje afo cuminda paña bo muebles bo basic needs tur cos anto kico Mawòrd ta rekomendá den Banko Sentral ei, mawòrd ta rekomendá ku nos mes ta bini ku loke ku nos ta yama, nan ei, nos ta yama e tempu ei un krisischeffing. Dus nos a kòrta dies por shento den suèldo di tur hendenan Antias. riba ku ta gana riba un sierto minimum bedrag esei ta nifiká ku tur hende tabata haña dies por shento ménos mester haña dies por shento ménos di entrada kiko m'a hasi m'a bai den e diferente barionan m'a bai den diferente bùrtsèntrum bisa pa duna informashon mi no a bai mi so. ma bai cu e director di Banco Central di aquel entonces, un tal meneer Wong tabata esey, ma bai cu director di Financia, cu tabata meneer Calvo, anto mi ta splica nan kico ta bay sosode si nos. haya nos den e situacion ei, anto kico ta e cosnan cu posiblemente ta e sosode cu ta afecta abo? Pero dicon ta mi bay cu nan den e barionan aki? Pasobra si mi bay mi so, nan ta bisa ta politic. Ta na mester di un cara pa e. Exactamente, dus mi ta di meneer Wong y mi ta di meneer Calvo. Anto un hende ta haci mi pregunta, anto, anto. Mi ta kontestá for di un punto di bista di maneho, un maneho ku nos ta bai hiba. Anto mi por drei bisa, Mene Calvo, splika e manera ei pa mi, e punto ke lo trese dilanti. Òf mi ta bisa Mene Wong, splika e manera Anto, e kos ei, e simpel kos ei a krea un sorto di konfiansa i kredibilidat ku hende tabata bisa mi despues, Señora, e medida ei tabata ta duru si, dies por shento di mi sueldo mi tin ku ba entregá, pero e manera ku e menernan a splika mi ta kere En berdad, nos tur tin di cooperá. Anto, un decision cu a pone nan tambe haña e confiabilidad, como a bisa e cen cu ta bay worde retené di bosnan sueldo, nos ta pone den un fondo na Banco Central. Nos cu esey tambe no ta por nada e esaki ta worde hací. Exactamente, no ta por nada. Anto, loke cu bo ta tende hopi bia? Politiconan ta malgasta sèn, politiconan ta gasta sèn di comunidad. No, mi di e sèn nos ta deposit'é den un cuenta transparante na Banco Central cu bo tambe por check cu Banco Central, prensa tambe por check cu Banco Central con e fondo ei ta crece. Anto e fondo ei tabata intencioná pa ora economia haya un sla pa na un sierto momento pueblo mes a krea su fondo pa yuda pais ta bisa reparer atrobe su ekonomia lamentablemente pa wush kaba nan politico despues otro partido ta bini despues otro coalicion ta bini despues pero importante ta e conseshi pa bo envolvi hende den e desishonnan komo lider. Esei ta importante, pasobra tin biaha nos ta kere ku komo lider, no, ta mi ta disidí, ta mi ta manda, ta mi, no, bo ta manda, bo ta disidí, pero bo ta afektá, pa bon òf pa malu, bienestar di e ser humano.

Señora Maria ta pension'é tambe ku e transparensia aki a humanisá e ora e señora den e e aspekto di polítiko tambe ku e hendenan ta mira ku she's just like me. Entonces si ta nesesario tambe ku tin e transparensia ei tur ora? E transparensia mester ta ei tur ora pasobra kiko ta hasi bo un polítiko? Kiko ta duna bo, ta pone bo den la bisa den e. situacion di privilegio cu bo por sirbi ta pasobra hende a duna bo confiansa, no ta werde? Anto ta p'esey bo mester tin e interaccion ey, anto ya mi ta un persona cu den e temporada ey bo ta move hopi den e comunidad di banda riba te banda abao y hende mester por identifica nan mes cu bo, no distancia fu hende. Si bo no por atendé hende nos siervo e servicio pues aki cu no mi ta hopi cansá. Nos ta wak bo otro dia, bijvoorbeeld. Pero e identificacion i e confiansa cu bo no ta tuma nan haci, esei ta hopi importante. Mi ta keda cu bo sa cu bo tin e responsabilidad ei cu bo por tene esei tambe Pero cu ta crece un confiansa entre abo y e persona. Exactamente, exactamente. Confiansa ta un cos hopi, hopi, hopi importante. E hende ta precador, no? Nan ta, nan ta ripara si como lider bo ta fake of ta pa e posicion bo a bira doctor, meester, mi no sa kico bo ta. Anto door cu bo ta doctor, meester bo kier sa cu bo tin un, un, laga mi sa, un. Status ku bon ta atendé e nenei ta bo ta disidí pa nan. No bon ku disidí pa nan, bo tin ku envolví nan den e proseso pasobra ta pa nan, ta pa nan. Bo comprendé? Anto esei ta un kos ku mi ta haña ku bo tin ku. Lo mi kier a mira un tiki mas interakshon, no solamente den kampaña polítiko, pero pa pone pueblo na altura di kiko ta e desaroyonan, kiko ta e puntonan. Nos ta den un reino kaminda na un sierto momento. Mi ta bisa semper, e fronteranan eksterno di Reino Hulandes ta ekstendé for di Europa te na Karibe. Anto nos ta un pais outónomo den e totalidat. Kiko pais outónomo ta nifiká? Esei ta nifiká ku e lidernan ku e pueblo a vota p'e, mayoria pueblo humilde a vota p'e, ta un konfiansa na dunabo. anto no defraudá e konfiansa. Anto esei ta nifiká ku tin bia por tin un otro un desla bisa nos partnernan den Reino tin un sierto direkshon ku nan ke kana. Paso nan aliadonan na Inglatera, na Fransia, na Brussel, na Alemania ta haña tal i tal kos, pero si e ta un kos ku ta afektá mi, anto mi tin ku pula den.

Ki mi ta henda su luga? Si mi geven ku tal kos di parti di bo sta, ki mi pasó? Mi pueblo tin nesesidat di A, B, C, D. Wat e situashon di gèld? Dus semper bo por ta meester, dòkter, bo por ta whatever, pero tene anto tambe no solamente ku bo ta politiko des labi esei bo a vota pa bo i bo te pero tambe e hendenan ku ta konseha e politiko nan tambe mester ta na altura di meta di vishon kita pasando ami den mi temporada tabata tin un hurista. Su nòmber ta Elton Jones. Lamentablemente el a bira hende grandi awor aki i salù no ta permití, pero nos ta sinta, nos ta kibra kabes ku otro. Anto Elton tabata tin un tremendo bon relashon ku su koleganan hourista nan na Hulanda. Awèl E sa di saka kos, di saka táktika, di saka sierto informashonnan ku nos por traha táktika i strategia. Anto ora mi sinta na mesa Elta ku un par di otronan ya nos a hinka nos kos den otro pasobra nos tin mira riba e pueblo, riba e poblashon ku esun na Europa no tin. esuna Europa no tin. Ma mak mi por ehèmpel atrobe ku na un sierto momento den Nacionnan Uní a disidí di tuma sierto medida akontra di un pais manera Haití i no sa ku Haití ta den añanan di sklabitut E ròl ku e lo hunga pa inspirá akinan tambe pa e libertat, right? I ta duele di mira kon yes, pasobra na un sierto momento, ta kere ku mi por bisa ku a sigui, na un sierto momento lidernan a lubidá ku tabata pa e pueblo, nan tin. Anto, aliadonan den Nacionnan Uní a disidí cu cierto liderazgo mester sali for di Haití, Duvalier, presidente Duvalier. So, despues cu el a haña forsa, el a pone su mes riba un piedestal. Y na un dado momento nan a tuma un decision cu nos tambe awor a tin cu boicotea Haití. Anto, ora e minister a yama mi. Bisambi cu tal y tal decision a cay den Nacionnan Uní, anto parti di Caribe, dus Antillas tambe mester dun meyu cu e sancciesnan contra di Haiti. Anto mi tin un hermon kier cu a identifica. E di cu mi, esey ta nifica cu biahamentu van en nar Haiti tin cu para. Y dus e comunicacion entre nos y nan. Mi digo ne cu un por. Un por, pasobra haitianonan ta bin Kòrsou huntu ku hamaikenonan, anto nan ta kana dominikanonan, nan ta kumpra nos vrijzongen, ke men ta divisas, ke men ta entrada pa pais, nan ta keda dos tres dia, nan ta kumpra, nan ta bai be bende aya. Nos tabata kompetí, Kòrsou tabata kompetí ku Panamá su vrijzongen. Osa, anto Haarlem tabata bula di Miami, dus di Haiti pa Miami, dus Corsou, Haiti, Miami, pa Haiti, pa Air Haiti, dus Haarlem tabata bula ku dos terug number, HI ku LM. Anto tur e koi ta entrada pa mi pais, dus m'a bisa e minister, tuvallig el a fayesé aña pasá, minister Hans van der Broek, di asuntu na exterior, mi di wini, Papa, We can't do that. We can't do that. Because mi ta corta mucho hondo den mi carne, right? And Bosnan no ta duna mi wissel geld. Dus, cu otro palabra, ke tu bay lider di un pais mester tene na konsideracion pa ken mi ta haci'e. Anto un otro cos cu lidernan di pais mester tene cuenta cu ne bo ta ey djes pa un rato, e por ta un año, e por ta dos año, e por ta cuater año, e por ta dies año, pero bo ta ey pa un rato. Anto e aspecto di continuidad. ta hopi importante pasobra manera aki nan na Kòrsou despues di dies dies dies ya nos ta tin dies tres diferente gobièrnu es nit gud e no ta bon. Na kiko esei por ta sinta? Esei por ta sinta den e por ta lucha pa poder abo t'ei pero ami ke un chans pa mi dame sinta e por ta lucha pa poder con di nada di abier ku ègt e bienestar di e hende, e hende paso si bo ta pone e hende sentral òf te na ora tin un kambio mester tin sierto aspektonan ku bo ta garantisá huntu e kontinuidat. I mi ta usa un ehèmpel.

Esun ku ta bay drenta su nomber ta Barrow el a yama oposicion e di ku nan ami ta bay drenta bosnan ta den ta mi tegen kracht pero ban yega na un entendimiento riba punto a b c anto nan a yega riba un entendimiento pa e maneho di enseñansa. Edukashon i enseñansa keda un aspekto di kontinuidat i respekto e polítiko, e partido polítiko ku ta gobièrna. Anto esei ta demostrá ku bèrdat pa pone e hende sentral. Esei ta demostrá ku bèrdat pa sirbi e pueblo. Pero asina bo drenta, anto abo ke kambia, pasobra bo ke pone bo stèmpel, bo ke, anto tur lokual ke otro a hasi. Ta wordo bo den un banda eigenlijk bo ta perhudiká e pueblo. Ta kada bes bo ta mester kuminsá di nobo, bo ta kuminsá di nobo, e pueblo ta mester kuminsá akustumbrá di nobo, di nobo, pero bo no ta mira uiteindelik tambe loke nan ker a a dirishi, loke nan a kuminsá kuné i kaba kuné. Eksaktamente, pasobra kiko no Angel? Angelsi. Angel, permití mi usa un otro ehèmpel. Nos a haña. E statüt ta di dies nuebe shetenta i sinku, no gaña. Dies nuebe sinkuenta i kuater, sinkuenta i kuater Sürnam ku Antia a haña nan autonomia mes, zelfbestuur, dus ku nan por a goberná nan mes. Promé ku sinkuenta i kuater tur tur tur tur kos, te hasta si bo ta haña un kas di gobièrnu si òf no, ta den akta bo ta disidí. Amo biba den kas di di gobièrnu na Steenrijk, ban di Canisius College. E kasnan ta di kuarenta i nuebe. Kimen ta promé ku statüt. Kimen ta e gobièrnu via di e gobernador kolonial, anto amtenarnan ku ta kai bou di gobernador kolonial tabata disidí un ku e otro. Bon, sinkuenta i kuater nos a haña zelfbestuur, ku tipo di kosas nos mes por disidí aki? Oke. Na un sierto momento, Carbon sinkuenta i kuater, na aña shete sinku, apenas binti un aña despues ku nos no ta kolonia mas, ku nos. ta a haña gobernacion propio, pero cu nos no tin tur ley en place, pasobra para bon colonia nos ta taki, ma nos no ta tin nos propio leynan, na un dado momento e gobierno di Hulanda, bao di guia di Minister President Den Uyl, ta hinca den su cabes cu su hendenan, politiconan di e momentnan, cu Surinam y Antilla tin cu bira independiente, 1975, Surinam a torná a duna mester kuantu sèn, tantu mion pa desaroyo anto bosnan ta haña bosnan independensia. E gobièrnu di akel entonses di Antia ta invitá Juan T. Evert, el a bisa pero e kos no ta bai asina, pasó. Apenas e pais tin binti aña, e no tin un struktura ainda bon armá, e no tin leinan ainda in place. Hopi lei ta leinan ku a take over na sinkuenta i kuater ora ku e asuntu di zèlfbestuur a drenta na vigor. Statüt ta bisa tur e leinan ku tabata konta na sinkuenta i kuater ta keda na vigor te ora bo traha lei nobo. pa remplas'é. I ainda tin leinan ku nunka a wòrdu remplasá. Des e ora ei a yega na un entendimiento ku ta traha un zogenaamde gemengde kommisie van deskundigen. Anto a yama e rapòrt di dje Werkgroep Integrale Ontwikkeling. Anto nan a analisá, e ekspertonan a analisá Tur e diferente áreanan di gobernashon den un pais, enseñansa, infrastruktura, salú públiko, tur. Anto tin un rapòrt esn'akí ku yama Aanzet tot een nieuw beleidsontwikkelingskader, Aanzet, ke men at aki kuminsá traha un nieuw, un kuadro nobo di gobernashon. Anto e ta kondusí na independensia. Kiko ta pasa? Juancho Evers ta pèrdè e elekshon na aña di dos mil shetenta i shete. Un otro koalishon ta sinta i e rapòrt a keda delachi. I mi tin kopia. Di bes en kuando ora mi weta sierto rekomendashonnan mi bisa, Oh, bun. E ta un kos ku nos a pèrdè. Pero pa kapricho tin bia bo ta haña tal a bini ku un kos, awèl ami no ta bin pa nan bisa ku m'a sigui e kos ku tal a hasi. Anto bo ta bezig ku bo ego, anto bo ta lubidá ken bo ta sibi. Anto esei tambe mi ta haña ta algu si bo weta e dje tres gobièrnunan Ku Kòrsou a konosé despues di dies dies dies, mi ta laga pa kada ken buska pa nan mes si nan ta haña ku we were better off whether or not. Semper Señora Maria Libera Peters a defendé envolvimentu di hende muhé den polítika. Awaki nos ta den binti binti sinku, kiko Señora ta henta e karakterístikanan ku un hende muhé mester tin pa por drenta polítika? E karakterístikanan di muher sèntra den pulítika, na promé lugá, nunka pèrdè for di bista e responsabilidat fundamental ku bo tin komo hende muhé si akaso bo ta mama òf pareha. I esaki tambe ta un punto ku tur hende muhé Tin cu trata na yega na un comprendimiento cu su pareha pa cu su trabou, pasobra e trabou ta bay ta exigi naturalmente hopi atencion. Un punto hopi importante ta cu na un cierto momento e ta depende tambe di e cultura cu bo ta Riba den dia m'a bira diputado na aña deshocho di setenta i sinku mi tabata e promé hende muhé. Algun amigu di mi kasá a drenta pániko pa bis'é, Wak komo ta hasi e kos ei, pero no laga bo kasá kore ku un shofèr hende hòmber. Pasó si tin reunion anochi lat, Con ta nechi pa abo cu bo casata den auto cu un shofer rende homber. Awo danki Dios mi casa taba den homber hopi ta bisa chel. Pero djis pa ilustra cu hende muher ta wordo verwacht di bo pa bo comportacion tog bo tin cu defende bo integridad aun mas. Bo tin ku defendé bo integridat aun mas, pasobra tin bia ta tin un flor pa bo, tin bia ta tin un grasia pa bo pa chèk kon leu por yega. Dus, bo mester ta streit, i mi ta bisa bo bo a konosé diferente hende muhé basta streit tambe den nan aktuashon. i denan denan lo a bisa e manera di ehecuta na un cierto momento bo tin cu wak tambe kico ta tacti hende moe ta conoci cu manera ingles un palabra cu ta bisa nos ta witty tin be ora bo blokia mi aki mi ta saca mi curpa ya pasobra esey ta parti di nos nos nos ser cu na un cierto momento e responsabilidad cu bo ta tuma riba bo pasobra responsabilidad di famia Responsabilidat den otro kos ta bo ta hasi, bo tin di zòrg semper pa bo no pèrdè bo mes, anto zòrg semper pa bo pa bo kuida bo integridat, anto zòrg semper pa na un sierto momento tene kuenta ku tur trabou i tur, kòm mi ta bisa, tur posishon. di mundu ta pasahero. Yu Kòrsou tin un dicha ku ta bisa, Mi no ta ens ku nes ei, pero mi ta repití aki nada, Hende muhé ta kai den lodo, e ta keda shushá. Hende hòmber ta kai den lodo, pasha awa riba su kurpa, i e ta sigui. Eigenlik, e mensahe ta, Kuida bo integridat. Anto usa bo inteligensia, pasobra Bo tin ku buska e balansa den bo ser hende muhé den e kultura ku bo ta biba den i ku bo a lanta den i den e bèrdat ku nos tin un kultura matriarkal kaminda hende muhé sentral. Nos tin un pais kaminda sinkuenta i tres por shento di e poblashon ta hende muhé, kuarenta i shete por shento ta hende hòmber, kaminda di mes bo ta haña un gran kantidat mas. di ser nan hende muhé ku hende hòmber kimen bo ta bay haya hende muhé mas i mas den posishonnan di liderazgo, anto nan tin ku sigui buska e balansa entre e responsabilidat fundamental, kuida nan integridat i ehersé nan trabou profeshonal i di gobièrnu. Pa finalisá mi ta puntra un lastu kos, Maria e deseyo di pueblo. Kiko e deseo di Maria ta awo aki den binti binti sinku? E slogan Maria deseo di pueblo mi kier sa ta den aña nobenta i nobenta i un. Anto ta un hende simpel sinta nos a sinta brainstorm den bario den diferente bario Over di ki slogan ta bai bin kuné den kampaña? Anto a bin diferente klishé slogans. Anto un mucha homber di montaña. Bo sa kiko? E koni ta ouderwets homber. Tur kaminda ku mi kana mi ta tende Maria esaki, Maria esaya. Maria ta deseo di pueblo. Banke otro di ata slogan ei ke men e ta E tabata onortodoks, e tabata otro, e tabata eh, di ku e nivo ta kiko? No, Maria di. Anto, e aña despues ta tin un elekshon trobe, un biaha pa Staten, otro biaha pa Ellensrad, a desidí, nan a desidí ku no ta kambia e slogan, anto e aña despues el a bira Maria ke tu bai deseo di pueblo. Ke bai dos kampaña pasobra no ta bon. No ta normal ku bo ta ripití slogan, pero a ripití e slogan i di trinta i piko mil mi ke ku nos a e dos mil mas a seka, dus èrt tòp tòp tòp. Anto pero dikon dikon pasobra e hendenan a identifiká nan mes ku bo i bo ta tur kaminda. Si na un dado momentu mi haña un yamada dje su nor di anochi. cu un hende cu mi sa cu ta un bon sostenedo of loke sea e ta malu, nan tin miedu bay yega sali mi cas nin montaña djesu nochi anochi bay wiri brotes pasobra e persona ta hopi malu y henter famia te y nan ta haya cu Maria ta haya esey, dus e band cu mi a crea cu pueblo di Corsou eindelijk mi ta sintié hasta diajawe, dus e deseo di pueblo a sali for di engelak e esei for di e band y lo ta hopi great si na un cierto momento politiconan awe mayan y otro mayan duna pueblo e confiansa, confiansa honesto no cliche pasobra mi ta tende yende expresionnan cliche pero laga nan sinti berdad como corazon ta bati pa nan. Muy bonito mensahe. Danki un bia mas pa señora su presencia aki nan pa un conversacion hopi interesante, hopi inspira cu a inspira mi tambe y spera cu ta inspira tur nan cu bisa wak tambe y esaki tabata e podcast tur den nos tur podcast. Danki un bia mas y te seguir. Danki pe honor y mi ke weta nos hobennan orientá nan mes bred, no keda solamente den e chikí chikí chikí, a dor di un kos mas, wak e Facebook ei òf wak e social media, saka loke ku ta yuda bo krese, paso tin hopi trash, ta kritiko, ta kritiko, keda bo mes.